Awle, tun tum chu a lo a kan awm thei loh, tui alh thei chungchang hi i han thlir dawn teh ang. Petrol leh Diesel tia kan sawi fo thin te chu kan motor leh kan khawl chi hrang hrangah te kan hmang nasa em em tawh a, tun ang laiah chuan a tel lovin kan awm thei tawh lo va, kan nunah a bet tlat tawh a ni. Chung petrol leh diesel te chu engtin nge a lo awm theih, khawi atangin nge an lak tih te chu i han thlir hmasa teh ang. Petrol leh diesel te an lakna hi crude oil an ti a, crude oil hi an thli fim a petrol leh diesel te an siam ta thin a ni. Crude oil hi international market in a thu nun a, international market ah hian crude oil zuartu te chu an lo awm ve leh a, chung te chu American ho market, WTI kan tih mai, West Texas Intermediate te, Brent crude, Europe of market te, OPEC kan tih mai Africa, Middle East inzawmkhawm te market a ni. International market ah hian crude oil man hi a su nasa thin hle a. Crude oil man kan tih hian a huam te chu barrel pakhat zela a man zat leh transportation a phurhna man zat a ni. India ram hian Africa leh Middle East inzawmkhawm te market OPEC hnen atangin diesel leh petrol te chu a lei thin a. OPEC ho hnen atanga a lei avang hian a phurhna manah a inseng tam lo a ni. A chhan chu OPEC market a inhnam hnawih ram ho hi India ram hnaia an awp vang a ni. Barrel pakhat man hi India pawisa-in cheng sanga za thum leh paruk point sawmsa rih pariat man vel a ni a. Barrel pakhatah hian litre za sawmnga pariat atanga za sawmnga pakua a awm thin. India ram chhung bik chu i han thlur bing zel ila. International market a oil man a tlak hniam pawh hian India ramah hian petrol leh diesel man hi a tla hniam ngai meuh lo va. Hei hian chhan lian tak a nei a, a chhan chu sawrkarin petrol leh diesel man atanga a chhiah lak a tih hniam ngai loh vang a ni. Sawrkarin a chhiah lak chunga tinge a tih hniam ngai loh kan tih chuan fiscal deficit siam rem nan a hman duh thin vang a ni. A nih leh fiscal deficit chu eng nge kan tih chuan sawrkarina sum a lak luh leh sawrkarin sum a hman ral inthlauhna a ni. Sorkarin a sum hman ral hi a sum lak luh aia a san chuan fiscal deficit a sang thin. Sorkarin sum a indaih lo tihna a ni. Sum lak luh leh sum hman ral inbuk tawk lo sorkar chu sorkar tha a chhal an ni ngai meuh lo. Fiscal deficit sang tak a awm lohna tur atan hian sorkarin petrol leh diesel atanga a chhiah lak hi a tihniam ta ngai lo a ni. A chhan pakhat chu international market a oil man a sana a that loh laia sum hman ral cover nana a hman duh vang te pawh a ni thin. Heti zawng hian entirna i han pe chhin dawn teh ang. Crude oil a phurh man leh a thlit fimna zawng zawng belh khawm hnua litre khat man hi cheng sawmthum panga leh point sawmkua pakua a ni a, chu chu dealer petrol pump te hnena an hralhna man chu a ni. Dealer ten an commission-na man chu cheng thum leh pawisa sawmsarih pakua ni ta se. Central sorkarin a tax a lak hi cheng sawmthum pahnih leh point sawmkua a ni a, tichuan state sorkarin tax a lak ve thunga chu cheng sawmhnih pakhat leh point sawmriat pakhat vel a ni a, tichuan litre khata tax an lak hi cheng sawmli chuang te a ni. Mipuiten kan leina chu litre khata cheng sawmnga pali leh point sawmsarih pakhat a ni dawn tihna a ni. Sorkarin petrol pump te hnena chhiah a lak zat chhutchhuah dan khan hrilh ru thei ang che. Nichina kan sawi tak mipuiin petrol kan leina cheng sawmnga leh pali leh point sawm sarih pakhat hi dealer petrol pump te hnena petrol an hralhna cheng sawm thum panga leh point sawm kua pakua a kan sem a, za a kan puntir chuan a lo chhuak chu za sawmnga pahnih par sen a ni. Hei hi petrol pump te hnena sorkarin a chhia an lak zat chu a ni dawn tihna a ni. Central tax chungchang lam in thlir ve leh ila Central leh State in tax an la tih kan hmu thei a, Central ina tax a lak chu State aiin a tam zawk tih kan hre thei bawk a, hei hi a chhan chu Central in sum hman chhuahna tur expenditure a ngah zawk vang a ni. State sorkar pawh in tax an la ve tho a, mahse a tlem zawk Central aia expenditure an neih tlem zawk vang a ni. International market lama a man a tlak hniam lai a, Ram chhunga fuel man a tlak hniam ve loh chhan kha fiscal deficit siam rem an duh vang a ni tih kan hre tawh a. Hei hi mipuite tana thil pawimawh tak leh kan hriat thiam ve ngai lai tak chu a ni. Sorkar hian chhiah a lak hi ti sang lo se chuan leiba a ngah zel dawn tihna a ni a, ram leiba, national debt, a sang zel dawn tihna a ni. Chhungkuah ah han sawi ta ila, kan ei ral a san zela kan lak luh a pun si loh chuan, Leiba kan nei teuh dawn tihna a ni a, a tuartu tur chu chhungkaw member te tho kan ni dawn tihna a ni. Leiba kan nei ngam dawn a nih chuan kan bat laia kan rilru put hmang ang chiah kha a rulhna tur kan neih leh hunah pawh kan put let leh a tul. Tichuan le khawvel a lo changkang zel a, motor leh khawl chi hrang hrang changkang tak tak petrol leh diesel hmang te pawh a rawn chhuak zel a. Hnathawh nan leh bungraw phut nana kan hmantlang lawn motor lian te chu diesel hmang an ni a, Chutih rualin nitina hna a kal nana kan hman thin lirthei te chu petrol hmang an ni tlangpui a, chutih rualin chawmhlawm speed a tlan nan te pawh ram chhungah a hmangtu kan tam zel a. A leina lam hi a pun loh chuan a ba in ramin a lei zel a ngai dawn tihna a ni. Leiba a pun zel chuan ram economy pawh a tawpah chuan a tichhe thei hial dawn tihna a ni. Hei vang hian international market lamah Fuel man a tlawm hnuah pawh mipuiten a man tlawmin kan lei hlei thei lo thin. International market lama oil leh fuel man a tlak hniam hnua India rama a man a tlak hniam ve thei lohna chhan kha kan sawi tawh a, ngaihdan dang pawh a la awm ve thei bawk. Sawrkar tan chuan awlsam taka sum lak luhna hnar a ni. Inthlan dawnah te chuan petrol leh diesel man te hi tih hniam an ni thin a. Hei hi sorkar laiin vote an hmuh tam duhna avanga ngaihtheih a ni bawk. Eng pawh ni se petrol leh diesel te chu kan nunah a betin a pawimawh em em tawh a, a tel lovin kan awm thei tawh meuh lo. Mizoramah ngei pawh chhungtin deuh thaw inlir thei kan kawl tawh tih ila kan sawi sual tampui awm lo ve. Chutih rualin petrol leh diesel a hmanralna kawngah pawh thiam taka ruahmanna kan siam fel te pawh a tul hle. Petrol leh diesel te chu lirthei leh khawl chi hrang hrang hnathawh tir nana hman tur a ni a. Ruihna na lo hnim chiam chiam chi pawh a ni lem lo.